Galwaf ar Adam Price i gynnig gwelliannau dau a thri a gyflwynwyd yn enw Rhun ap Iorwerth. Adam Price. Yym, a mae'n mae'n bleser gen i yy ym- ymateb a cyfrannu i'r ddadl yy pwysig hon yy ac i yy symud y gwelliannau yy yy yn enw yy Rhun ap Iorwerth. Yym, mae yn sicr yn wir yy bod 'na ddiffyg yy buddsoddiad yy dybryd yy yy wedi bod yn rwydwaith yy hewlydd yy yy Cymru. Yym. Mae'r ffigurau yn dangos hynny yn glir. Ers 2011, er enghraifft, mae'r gwariant ar hewlydd yng Nghymru wedi gostwng 32 miliwn, ac a dweud y gwir, os 'y ni'n edrych, er enghraifft, ar hewlydd lleol, mae'r sefyllfa hyd yn oed yn wath. Hynny yw, gostyngiad Yn y flwyddyn 2020, oedd cyfanswm y gwariant ar hewlydd lleol trwy Gymru yn 362 o filiynau. Mae hynny wedi gostwng yn y flwyddyn, mae gynnon ni ffigurau cyfredol mwya diweddar amdanyn nhw, i 209 o filiynau. Felly, mae hwnna'n ostyngiad mewn pedair blynedd o bron i hanner. 42 y cant. Ac os 'y ni'n cymharu hynny, yy, Llywydd, gyda sefyllfa yn yr Alban, er enghraifft, yy, mae e wedi aros yr un peth. Felly, does dim, does dim, does dim unrhyw esgusodion fan hyn. Hynny yw, i, i, os 'y ni'n cymharu gyda Lloegr, uh, gyda llaw, mae yna gynnydd wedi bod dros yr un cyfnod. Uh, bron i, i, i uh, Wyth can miliwn, sef cyfystyr â chwarter o'r cyfanswm, 25 y cant o gynnydd felly yn Lloegr o gymharu gyda bron, bron hanner, haneru cyfanswm y gwariant ar hewlydd lleol yng Nghymru. Ac, Hynny yw, gad i ni fod yn gwbl glir ynglŷn â phwysigrwydd hyn. Oherwydd, fel oedd wedi cael ei nodi mewn erthygl diweddar gan Ifan Morgan Jones ar Nation Cymru, mae hwn yn effeithio ar ddinasyddion Cymru, ac a dweud y gwir, mae'n effeithio weithiau yn y ffordd mwya' tragic posib. Yym, 723 o, o ddamweiniau sydd wedi bod ar yr A487 um, dros gyfnod o, o, o ddeg mlynedd. Um, a hynny yn uniongyrchol ganlyniad i'r ffaith bod, bod gyda ni rwydwaith hewlydd yng Nghymru sydd yn ffit ar gyfer y ganrif ddwetha, heb sôn am y ganrif uh, uh, uh, yma, a dweud y gwir. Mae'n warthus ynni o unrhyw un sydd wedi ceisio teithio o dde ein gwlad i ogledd ein gwlad. Mae e'n sgandal. Mae e'n warth cenedlaethol a dweud y gwir. Yy ac mae hynny yn cael ei adlewyrchu yn y ffigurau ar gyfer damweiniau. Mi oedd 'na yym yy yy gostyngiad yym y y cyson yn y nifer o farwolaethau a- ar hewlydd Cymru yy dros y blynyddoedd llawer. hyd at y flwyddyn 2010, lle cyrhaeddwyd y ffigwr o 89 o farwolaethau, sef y ffigwr isa erioed. Ers hynny, mae wedi, mae wedi dechrau cynyddu eto, a mae wedi bod yn weddol gyson nawr am rai blynyddoedd, oddeutu'r 100, 103 fi'n credu, ar gyfer y flwyddyn Yym, dwetha, mae gyda ni ffigyrau ar eu cyfer nhw hyd, hyd yma. Uh, yes, yeah. Would you accept that an effective way to reduce the number of deaths on the road is to reduce the amount of traffic and reduce the number of cars on the road? Wel, na, di hwnna ddim a, a, a dweud y gwir yn cael ei uh, dangos gan y ffigurau, oherwydd, oherwydd Mae gan gan hewlydd gwledig 40 y cant o'r traffig, ond mae ganddyn nhw 62 y cant o'r marwolaethau ar yr hewl. A mae'r diffyg buddsoddiad yn ein hewlydd ni, fyswn i yn yn yn yn yn mynnu, yn cael canlyniad uniongyrchol yn y lefel o farwolaethau. Mae rhaid i ni cydio yn y cyfleoedd nawr sydd yna, a dweud y gwir, ar gyfer gwedd newid ein rhwydwaith hewlydd ni, achos 'y ni'n edrych at ddyfodol y car di-garbon a di-yrrwr. Ac yn y cyd-destun yna, mae'r hen syniad bod buddsoddi mewn hewlydd yn beth gwael, Yn hen ffasiwn, a dweud y gwir. Yym, mae yn barod y- ym mis Rhagfyr, mi oedd y bws y- y di-yrrwr cynta' wedi cael ei dreialu y- yn Bavaria gan Deutsche Bahn. Yym, m- mae rhywbeth tebyg wedi digwydd mis dwetha' yn Japan, a dweud y gwir. Mi ddyle fod Cymru ar flaen y gad gyda'r chwyldro hynny, ond wrth gwrs, Heb fod 'na buddsoddiad teilwng yn y rwydwaith hewlydd, bydd Cymru yn colli y cyfle hynny hefyd.